MMA Türkmenistan kanalyna tomuş edýänler, hemmäňize gyzgyn salam! Bu günki täzeliklerimiz, Taýron Wudli indiki duşuşygyny Wesente Luke bilen ýigrimi ýedinji martda geçirer. Öňki çempion Taýron häzir yzygider üç ýeňlişi bilen altynjy reýtingde dur. Onuň garşydaşy Wesente Luke Stiw Tomsondan ýeňilenden soň iki ýeňişi boldy. Bu duşuşyk Taýrona topda galmana, Wesente bolsa ýokary galmana mümkinçilik berer. Ady weli çeşmeleriň aýtmagyna görä, Robert Witiker bilen Paulo Kostanyň duşuşygy on ýedinji aprele göz öňünde tutulýar. Robert, Adesanýadan ýeňlenden soň yzygider iki ýeňişi bilen, Kosta bolsa diňe bir ýeňlişi bar we ikisinden biri guşak üçin uruşmagy mümkin. Olar reýtingde birinji-ikinji ýerde durlar. Arman Sarukýan urşa Ýakuintany çagyrdy. Soňra özüne çempion diýýän Daýson Parýe topdakylaryň hemmesi jogap berdi. Çarlz Oliweýra, Neýt Diaz, oň bilen duşuşmak isleýänini, Toni Ferguson bolsa Dastiniň uruşmakdan ýüz dönrerini aýtdy. Soňra Konor Makgregor Dastin bilen rewanşy barada, Täzeliklerimiz bilen içgin tanyşmak üçin ýuwaşlyk bilen başlaýas. Arman Sarukýan, Men reýtingde top on bäşdäkileriň biri bilen uruşasym gelýär. Ýöne Ýakyntadan başgasy hemmesi boş däl. Ol öňden bäri urşanok we indiki duşuşygyny maýda geçirmek isleýär. Menem indiki duşuşygymy maýda geçirmek isleýän. Geliň onda ikimiziň urşumyzy gurnalyň, men taýyn diýdi. Arman häzir yzygider üç ýeňişde gelýär we ol diňe Yslam Mahaçewden iki müň on dokuzynjy ýylda birinji urşunda ýeňilipdi. Ýöne bu ýerde ýene bir mesele bar. Onuň ýeňişlerinde nokaut ýok. UFC üçin bolsa bu esasy görkeziji. Ýöne Sarukýan ynamly ýeňişler gazandy we şuňa serederlermika diýýän. Ol häzir ýigrimi dört ýaşynda we üstünlikler entäk öňde. Dastin Porýe Konor Makgregori ýeňip özüni çempion hasap edýär. Ine onuň goýan ýazylarynyň biri Men çempion we ikinji ýazgysy täşsiz dünýä çempiony. Habib gitdi diýseň, oň aýtýanam dogry. Ýöne ilki subut etmek gerek. Neýt Diezi, düýnki sanymyzda eşitdiňiz, Dastin ýeňmek üçin türgenleşýänini aýtdy. Ýöne Dana Dieze başga garşydaş taýynlapdyr, kimdigi häzir belli däl. Ol ýeňil kile we gyzykly boljagyny aýtdy. Şonuň üçin garaşaýmak galýar. Çarlz Oliwera, Ýakynda görşeris diýip umyt edýän, Dastin. Ýene bir gezek gutlaýan, agyr zähmetiň ýerine düşdi. Gel ýene muny gaýtalaly diýdi. Ýatladýan, Çarlz Toni Fergasony aňsatlyk bilen kontrol edip bolýanyny görkezdi. Ondan öň bolsa geji görkezdi. Ýöne Oliwera Tona hiç hili mümkinçilik bermedi. Häzir Oliwera reýtingde üçünji ýerde dur we yzygider sekiz ýeňişi bilen gelýär. Bu bolsa ýokary görkeji we guşak üçin urşuň daşda däldigini ýatladýar. Dastina Ton Ferguson jogap berdi. Gowy duşuşyk. Ýöne seň meň bilen duşuşykdan gaçdyň. Ýakynda görşeris diýdi. Toni bilen Dastin oktýabrda duşuşmalydylar. Ýöne Dastin UFC bilen närazylygy sebäpli ol ýatyrylypdy. Danaň aýdyşyna görä, Parýe ýörite uruşmajak bolup etdi. Parýeň özi bolsa UFC oňa sylanyşyksyz garandyklaryny aýtdy. Tonyň häzir yzygider iki ýeňlişi bar, şonuň üçin oňa Pariýany bererler öýdemok. Tony, reýtingiň ýokarsyndakylar bilen uruşmak üçin iň bolmanda bir ýeňişi gerek. Ýöne häzirki wagtda bu zatlaryň esasy Konor Makgregor. Ol ömründe birinji gezek nokautda boldy. Onuň tälimçisi Jon Kawannanyň aýtmagyna görä, ol Pariýe bilen üçünji gezek duşuşmak isleýär. Şeýle-de Kawanna häzir Konoryň iň ýokary derejesidigini aýtdy. Kawanna, Men entäk Konoryň beýle uzak wagtlap, ýokary derejede özüniň uly ynam bilen türgenleşenini görmedim. Ýylyň ahyryna garamazdan, ol alty aýlap türgenleşdi. Ol öz käriniň dowamynda iň uzak wagtlap türgenleşigi boldy. Alwares bilen duşuşygy örän gowy bolupdy we ol ikinji guşagyny alypdy. Ýöne şol wagtam häzirkisi ýaly uzak türgenleşmändi. Men elimi ýüregiň üstünde goýup aýdyp biljek. Dastin Konoryň iň ýokary görnüşini ýeňdi. Indi olaryň hasaby bir-bir boldy. Biz oňa rewanş berdik, indi ondanam şoňa garaşýas. Konor eýýäm rewanş boljagyny köpçülige aýtdy we biz ony almak isleýäs. Dastinim garşy bolar öýdemok. Eger biz rewanşy Tomusdan öň geçirip bilsek we guşak üçin uruşsalar hasam gowy bolar. Bu duşuşyk taryha girer. Dastin oňa hasam tejribeli we ynamly bolup çykar. Biz bolsa low-kiklerden goranmagy öwreneris. Konor guşak üçin Dastine garşy maýda bolsa, onda hasam gyzykly bolar. Biz şeýle bolaram öýtdük. Sebäbi bu Konoryň yzyna dolanmagyna ýeke-täk we iň soňky ýoly. Danaň aýdanlary, Birki sagadyň dowamynda Konor maňa million sms ugradyp, etjek zatlaryny aýdar. Göreris, bu nähili netije berer. Men Dastinigem rewanş isleýänini eşitdim. Haçanda siziň hassaňyz bir bir bolanda, bu ýeňlişi Konora uly bir motiwasiýa bermeli. Onda iki ýol bar, ýa ony ýeňmeli, ýa-da gitmeli. Onda ýeterlik pul bar. Men Rokkiniň fanaty, bulam edil Rokki üç ýaly. Haçanda sende üç funtluk gämiň barka, ýyrtyjy bolup galmak kyn. Haçan-da, ol ösüp başlan wagty, ol ýaşdy we islegi bardy. Onda pul, gowy durmuş, gymmat geýimler, owadan awtoulag, uly öýi ýokdy. Indi onda hemme islän zady bar. Şonuň üçin, oň haýsy ýoly saýlajagyny bilemok diýdi. Dana ony bilemok diýdi, ýöne meniň pikirimçe, ol dolanar. Häzir sorag munda däl, ol üçünji duşuşykda ýeňip bilermi we Dastiniň low-kiklaryna garşy durmak üçin bir zat edermi? Eger hawa bolsa, Porýe başga plan düzermi? Sebäbi boksda we käbir ýerlerde ol ýeňilipdi. Makgregoryň dolanjagy barada şübhe ýok. Sorag, soňky netije nähili bolar? Sebäbi Dastinem ýyrtyjy. Dostlar size sorag, üçünji duşuşykda kim ýeňer we nädip? Teswirde hökman belläň. Siz bilen bolsa MMA Türkmenistan ýutub kanaly. Ertire çenli hoş sag boluň.